Um, helo, um, dyma ni gyda uh, Gareth Potter, uh, cerddor o fri, a Rhys Aneirin sydd wedi curadu a trefnu'r um, yr arddangosfa cloriau i'r maes ysteddfod, arddangosfa newydd bon. Um, Alla i di weid faint o waith o cael yr, yr cloriau yma, beth ti'n be ti deimlo ar ôl i gwblhau yn? A, wel, um, dwi'n dwi falch bod i gyd wedi dod at gilydd. Mi oedd lot o waith ymgasglu mewn gweld. Um, Ond dwi'n meddwl, um, mae'r diolch fwyaf i'r i pobl ddath gyfrannu ato fo, achos dwi'n meddwl oedd y brwdfrydedd roth y pobl fatha Gareth i wneud o. Er, er o'n i gorau, er o'n i gorau, so, slych wedi gwybod weithio gael o'n diwedd, oedd fatha, oedd y brwdfrydedd o genfod i wneud o, uh, o gwbl yn beth da. A lle ddath y syniad yn wreiddiol?

A ti wedi digwydd bod wedi dewis dy ddewis personol di un o gloriau traddodiad ofnus sef cyn grŵp Gareth. Pam nes ti efo clawr yna sef Welsh Tourist Board a'r label Constrictor? Wel dwi, dwi, dwi wrth modd efo'r album a felly hefyd dwi, well, mae clawr, mae clawr yn um, deitha gyd mewn ffordd eitha llawn hiwmor dwi. Wyt ti'n cofio creu'r clawr Gareth? Ynddo dwi'n cael cofio cael lot o, o, o ddadle yn y band ynglŷn â sut o'n i'n mynd i wneud yr albwm. Um, a, ie.
Yeah. Pwy ddyluniodd y clawr? Lug, nath, Mark Lug nath, nath uh, ddylunio'r clawr. Ac oedd e'n neud yr holl gwaith celf ar gyfer y band. Oedd e'n neud t-shirt um, oedd pam yn gwisgo. Um, a, ie. Yeah. Ac, ti'n mwyn, oedd hwnna'n rhan o'r llwyddiant traddodiad ofnus at i gwydr y band nath ni wneud ar ôl traddodiad ofnus. Felly, Ie. Ond ond ond... Fel ma'n DIY 'de? Ie, a t'mod ond ond ond o'dd Lug yn dyluniwr, a mae dal i fod yn, felly t'mod o'dd e'n naturiol bod e'n neud hynna. O- o'dd yr wythdege, rwy'n yn gweud fy' nhw'n mynd i weld, o'dd y chwedege, saithdege falle yn rhyw ffurf fwy mytholegol a Celtaidd a clasurol, wedyn mae'r wythdege s- rhyw ffordd yn DIY fel chi'n gweud, lle o'dd pobl yn dechre o'r dechre, rhwygo'r cyfan allan rhyw ffordd. Wel, A, a be dwi'n feddwl wnaeth ddigwydd, um, ar ôl 79, ar, ar ôl i y refferendwm siomedig iawn ar ddydd Gwyl Dewi, um, nath, nath pethau newid, nath, nath, nath yr holl um, peth sôn am y gorffennol, a sôn am, am yr oes air, a fi, a pethau. Nath ni kind of mynd yn erbyn hwnna. Wrth gwrs, y clori cyntaf Uh, oedd, uh, to, i, i ddechrau yn sôn, mae Rhys Mwyn wedi dewis record um, uh, clawr merched, merched yn bymtheg trwy'n y coch. Ond oedd um, Lloyd yn recordio anref, galwyd gymryd ganrif a, a, a mae'r tywyllwch felly. Oedd nhw'n hollol wahanol. Sef label Rhys Mwyn i hun yn y... Ie, yeah, ie. Yeah. Um, so, ac, ac oedd yna rhywbeth mwy uh, cic yn erbyn pethau a, a, a, a, a llai rhamantus, dwi'n meddwl. Um, a, a lot mwy, yeah, DIY, tymod. A, pa, a pa record, pa glawr yw'r un mwyaf iconig yn y farn di?
Yr, yr un dwi wedi sgwennu amdano, a'r un ydy Gwesti Cymru, dath allan yn 79. Um, ac oedd yn record gryf iawn, ac oedd y clawr yn gryf iawn. Um, tymod, dwi ddim yn meddwl taw, dim dyna fy hoff album gen Jarman, Ond dyna'r un nath rili gosod, mae'r ma gan Gwesti Cymru, uh, y prif gan oddi ar yr album, yn, yn amazing. Um, ac oedd pawb, ti'n meddwl, oedd yn enghraifft o record pop, oedd pawb eisiau dawnsio iddo, ond eto record uh, can oedd, oedd yn eitha dim negyddol, ond, ond oedd yn trafod pethau mwy dwys, mwy tywyll, llai rhamantus. A, a dyna beth dwi'n Rili licio amdan y cyfres o albums o, o, o nath Geraint Jarman neud. Sy'n dod â Cymru i lawr i'r ddaear o, o'r breuddwyd. Ia, a, ac, a, ac oedd o'n fwy realistig ac oedd o'n fwy, ti'n mwyn, so oedd e ddim yn sôn am yr oes a fi. A, ond on, on, mae ma, ma, ma yna gymaint o, o, o ddirgelwch, beth yw ystyr um, clawr uh, Gwesti Cymru? Yeah. T'mod, ac oedden ni'n trio edrych ar hwnna fel 'na, t'mo' o'r newydd mewn ffordd. So ti'n croesawu yy syniad yr Steddfod am wneud rhywbeth fel hyn, bod y to ifanc yn talu pa- y teyrnged ryw ffordd? Wel, ie, o- o- s- t- t'mod, ma' ma'... Erbyn hyn, t'mod, oedd o'n bwysig iawn, t'mod, yn yr wythdegau i i fynd yn erbyn yy y gorffennol, ond erbyn hyn 'dan ni 'dan ni'n gallu dathlu yym y gorffennol, yym a 'dan ni'n gallu dathlu, t'mod,

efo ein hanes a petha sy 'di sy 'di petha sy 'di bod ond weithia' 'dan ni'n mynd edra'r draul be' sy 'di bod rŵan dyna 'di peth bwysig dwi me'wl. Ma' 'na wastad ffordd i sbio nôl ac felly 'di o'm yn yym yym amharu ar y ffordd 'dan ni'n sbio ar diwylliant rŵan. Un o'r o- un o'r elfenne falle'r mwya rock a roll o'n i wel o'dd Daf o o Clef Dim Trep yn gweud fi'm yn deall pam bo' gymint o rhai 'n oed i yn edrych nôl i'r saithdege a'r wythdege o'n nw'm yn fyw